Ata ya d ccetwa tura d asemmiḍ wussan-agi. Lameɛna wis ma tuɣem abernus ajdid aseggas-agi. Mi ara daɣ d abernus ajdid, iban mliḥ d ajdid, d azdigan icbeḥ swaswa. Lameɛna ma tettlusuḍ abernus-nni kullas, deg usemmiḍ, tegganeḍ deg-s, tettɣimeḍ zdat lkanun deg-s imi yeččur uxxam d ddexxan, s leɛqel abernus-nni ad yuɣal ad imessex. Nesla-d urti iɛeddan am akken Rebbi yebɣa ad aɣ-d-yefk llebsa tajdiṭ, lsellak-is, s laman deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Imi yettuyekteb ma yella walbaɛḍ deg Lmasiḥ, d lexleq ajdid. Leḥwayeǧ tiqdimin ɛeddant, atentaya leḥwayeǧ akk uɣalen d tijdidin. Lsellak-nni yella am ubernus ajdid, aqdim, yellan d ddnub, neǧǧat. Neḍger-it. Ajdid ataya iṣfa, icbeḥ. Lameɛna amek ara t-nejmeɛ akkagni? Amek ara t-ijmeɛ bunadem akkagni iṣfa? Ilzem-as ad yili di ddunit, ur izmir ara ad yeffer iman-is. Ixemmimen n dir, lehdur n ddunit, lɛewwayd n zik ad neṭḍen ɣur-s am lwessex-nni isams n ubernus ajdid. Tikli tajdiṭ ara yetbeɛ, amek ara yettdum deg-s Mebla ma ad yeɣli. Akken yettwekteb, Ma tebɣiḍ ad txedmeḍ lxir, ccer yeqqen-d ɣur-k. Wala nekkini ur xeddmeɣ ara lxir dima n i bɣiɣ, ma yella d ccer-nni ur bɣiɣ ara, d win i xeddmeɣ. Alaxaṭer ẓriɣ deg yiman-iw lqanun nniḍen yettnaɣen lqanun n lɛaqel-iw, yettarra-yi d amerhun sdaw lqanun n ddnub. Amzun n lqanun-nni n ddnub yebɣa ad yessames lebsa-nni tajdiṭ ay lsiɣ mi qebleɣ leslak Rebbi. Ɣer iɣuman-agi iɛeddan, imeslayen-agi, win yesɛan lebɣi ad idugel uqam, ur ittkemmil ara dima lebɣi-nni. Win ara yebdun s tikli lɛali, acḥal d abrid ad yeɣli deg ubrid. Iban, yessefk-as afus iǧehden ara t-irefden. S iman-is bunadem ur yezmir ara ad idum, daymi yessefk-as lemɛalem ara iḥekmen fell-as, yessefk-as ad yeddu s lemɛalem-nni kkul taswiɛt, ama deg yiḍ ama deg wass, iwakken ara yissin lebɣi-ines. A Sidi Wɛa! Akkagni kan ara idum deg ubrid lɛali, akkagni kan ara yejmeɛ lebsa-nni tajdiṭ akken ay tt-iqebbel sɣur Rebbi, abernus n lḥeqq i d-yettak i mkul win yetteklen ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ.

Acu ay lmeɛna n yisem-agi n Sid? Sid d asaɛi, ila d win iḥekmen, d win iḍebbren ɣef igad nniḍen, ila nnig n medden nniḍen, ila d ameqqran. Tiginjil i d-ttwaketben imeslayen-agi ɣef Sidna Ɛisa, yis-s ay ttwaxelqent leḥwayeǧ akk ilan deg yigenni d lqaɛa, tid i ttwalin, tid ur nettwali wara. Kulci ittwaxleq yis-s diɣen i netta. Yella uqbel kulci, kulci itebet deg-s. Ɣef wayagi i yemmut Lmasiḥ i wakken ad yili d Ssid n megtin d lḥegtin. Netta d aqerruy n lǧetta, yeɛni n tejmaɛt. Ittusma agellid n yigelliden, Ssid n ssyad. Ṛebbi iṛefɛayt nezza, ifka-yas isem ilan-nnig akk ismawen-nniḍen, iwakken s yisem n Ɛisa ad teknum kul tagecrirt deg igenwen ɣef lqaɛa s ddaw lqaɛa, kul iles ad iqir s Ɛisa Lmasiḥ, d netta weḥd-s ay d Ssid, i lɛaḍima Ṛebbi Baba-tneɣ. Ɛni mačči d lɛeǧǧeb, imi win imuqren annect-agi, ibɣa ad iḍebber i mkul yiwen itteklen fell-as i leslak? Amzun d winna kan i yellan weḥd-s di ddunit. D Sidna Dawed i d-yennan, Ttwaliɣ kull ass Sid zdat-iyi, alaxaṭer yella d tama uyeffus-iw i wakken ur ttenguguɣ ara. Ɛisa agi yellan d Sid n ssyad, yebɣa mačči kan ad yili d ameslak-ik, lameɛna yebɣa ad yili d Sid-ik diɣen.

Ma Sidna Ɛisa ur yelli ara d Sid deg yirkul, ur yelli ara d Sid merra deg ddunit-ik. Amek ihi ara yili Ɛisa Lmasiḥ d Sid deg yirkul i bunadem? Sidna Ɛisa idder ɣef uyeffus n Rebbi ass-a, yebɣa diɣen ad yili ɣef tama-k, ɣef tama tayeffust-ik s ṛṛuḥ-is, iwakken deg wayen ara txedmeḍ, ad t-txedmeḍ i lɛaḍima n Rebbi. Yettwakteb ama tettem, ama tessem, ama txedmem ayen nniḍen, ad tt-txedmem i lɛaḍima n Rebbi. Ma txebleḍ si Nna Ɛisa am umeslak-ik ɣef ddnub, ɛni tzemreḍ ad tkecmeḍ ɣer ttberna, ad tessewweḍ, ad tessekreḍ? Ala! Alxaṭer s wannect-agi iban telliḍ d sid n yiman-ik. Mala Ɛisa Lmasiḥ d sid-ik, tzemreḍ ad tessxeṣreḍ iṣurdiyen-ik ɣef lleɛab, ɣef ddexxan, D lebsa ifazen i yiman-ik? Ala, imi iban s wanect-agi d kečč ilan d ssid n yiṣurdiyen-ik. Immut Lmasiḥ ɣef irkul i wakken wid yeddren ur ttidiren ara i yiman-nsen, lameɛna i win immuten yerna yeḥya-d ɣef yiǧal-nsen. Yenna-d zik yiwen yesman Bulus, Leḥwayeǧ-nni ilan fell-i d rrbeḥ, ḥesbeɣ-tent fell-i d lexṣara ɣef wudem n Lmasiḥ. Ɣef ddemma-agi, isseblaɣ leḥwayeǧ akk, ḥesbeɣ-tent d lwessex, iwakken ara rebḥeɣ Lmasiḥ, ad ttwafeɣ deg-s mačči s lḥeqq-iw, lḥeqq i d-ikkan seg lqanun, lameɛna lḥeqq ilan s laman deg Lmasiḥ, lḥeqq i d-ikkan sɣur Ṛebbi s laman. Akkagni ara t-ssneɣ netta, la akk d tazmert n ḥaggu-ines. Yenna-d, Xedmeɣ yiwet lḥaǧa,

Sin Ɛisa, ma yella d ameslak-ik, yebɣa diɣen ad yili d Ssid-ik, ad k-yini ayen yessefken ad txedmeḍ i wakken ad s-terreḍ lɛaḍima si tikli-inek. Kečč iḥessisen iḍ-agi, ur tḥamleḍ ara lxedma. Ma ur k-d-ittas ara lemɛalem, lemɛalem-ik di ddunit, ɛni ur txeddmeḍ ara? Tettakreḍ-as sɛa sɛa mi ulac-it? Win ittuselken si ddnub, ur ittuɣal ara ɣur-s, ma yella ameslak-is ila diɣen d Ssid-is, i t-iṭṭfen si mkul cɣel n dir. Ittwaktab ayen ara txedmeḍ, txedmeḍ-tt seg ul, amzul i Ssid, mačči i medden. Ɛni tzemreḍ a s-tukreḍ i Rebbi? Ma txedmeḍ i Ssid, mačči i medden, a ken-d-yaweḍ sɣur Rebbi lujur, lwert. Txedmeḍ-t ɣef Ssid Lmasiḥ. Ittwekteb asyad, ttarra tiqdacn-nwen ayen ilan lḥeqq d lɛadel, imi tessnem ula d kunwi tesɛam Ssid deg yigenwen. Ilzem-as i mkul yiwen iqeblen Sidna Ɛisa am umeslak-is, ad issuter iman-is, Acu ara xedmeɣ i Sidi, imi ixdem annect-agi fell-i, imi yemmut fell-i? Iqarr i yiwen, lukan sɛiɣ aṭas iṣurdiyen, lukan ɣriɣ mliḥ, Lu kan ur lliɣ ara di tmurt-agi, aṭas ara xedmeɣ i win ifkan iman-is d lefdi fell-i, i win ifkan iman-is i wakken ad yuɣal d ameslak-iw d ssid-iw. Yah? Mačči d wayen i txedmeḍ kečč neɣ ayen i tettakeḍ kečč i yenefɛen i ssid-ik. Ayen yebɣa ssid-ik d ṭṭaɛa. Ili am Bulus, iḥesben kulci d lexsara i wakken ad yerbeḥ Lmasiḥ, ad yissin lebɣi-ines ad t-yexdem. Yiwen wass, iqehher wid akk itebɛen Sidna Ɛisa, lameɛna amsellek-is imugger-it deg ubrid. Bulus yeɣli ɣer lqaɛa s tafat icɛacɛan deg udem-is, imiren yenna-d, D acu-k a Sidi? Sidi inna-yas, Nekkini d Ɛisa-nni tqehhreḍ. Wid ilan s bulus ẓran tafat, lameɛna ur slin ara i ṣṣut-is iheddren. Dɣa bulus yerna, Acu ara xedmeɣ a Sidi? Ma nennufeq ɣef Sidna Ɛisa, yebɣan ad aɣ-isellek seg mkul ddnub, yebɣan ad aɣ-d-yefk lebsa tajdiṭ n lḥeqq i wass ara nbedd zdat Rebbi, yezmer ad aɣ-yerr armi d lqaɛa am bulus, armi nessuter-as am netta, issuter-as. Acu tebɣiḍ ad xedmeɣ a Sidi? Ataya wayen yebɣa ad nexdem Sidi-nneɣ. Yebɣa amezwaru ad ntub, ad nqabel leslak-ines, imi ulac ayen izemren ad nexdem iwakken ad nerbeḥ leslak iman-nneɣ. Imir-nni qqareɣ-d Sid, qeddmet lǧettat-nwen d timezliwt i ddren, yettwaqeddsen, iɛajben i Rebbi. Iqqar-aɣ-d, ur ttemcabit ara ɣer lqurn-agi, Lameɛna ttubedlet, sewjdet leɛqel-nwen, iwakken ad tmeyyzem anwa i lebɣi n Ṛebbi, lebɣi yelhan, iɛejben, ikemlen. Yenna-d Sidna Ɛisa, Ma iqeddec walebɛaḍ fell-i, issefk-as ad iyi-itebɛa. Dɣa anida ara iliɣ nekk, aqeddac yudiɣen ad yili dinna. Ma iqeddec walebɛaḍ fell-i, Baba ad t-ikrem. Win iḥamlen tudert-is, ad as-tṛuḥ.

Ḥassiset mkul ssebt i ṣṣut lḥuriya ɣef lṭnac xir rebɛa deg yiḍ di Lalgeri, ha-t-a nettɛawad nnuba-agi ass n tlata ɣef ttɛa deg yiḍ di Lalgeri. Ad tafem nnubat-agi i sin ɣef onde moyenne 205 mètres. Ma iɛajeb-awen nnuba-agi, ktebet-aɣ i wakken ad ken-ceggɛeɣ taktabt leqraya n wawal n Rebbi ma tebɣam.